Аяз Гыйләҗевның беренче әсәрләрендә үк кырыс реализм, халыкчан бизәкләргә бай җыр тел, үзенчәлекле сурәтләү алымнары кебек язу манерасы сиземләнә. Ул кайсы чор турында, нинди темага язса да, кешенең рухи дөньясын, эш-гамәлләрен, әхлакый проблемалар белән тыгыз бәйләнештә гәүдәләндерергә омтыла. 1980 нче елда аның Җомга көн кич белән әсәре Казан утлары журналында басылып чыга.

Кызыксынмаган, белмәгән әйберләр турында язмыйм, яза да алмыйм, диде. Ул Габдулла Юсупов дигән режиссер белән 61 нче елларда үзара бик нык аралашты. Габдулла абый менә шул карчыкның салам түбәсе өстендә Ак киртәләр сузылып ятканы хәзер дә минем күз алдымда, дип җылый-җылый сөйләгән Аязга. Шул булгандыр инде аңа этәргеч. Әлбәттә, бу әсәрне Аяз Гиләҗев Габдулла абый Юсуповка багышлый, үзенең укытучысына. Чөнки Аяз Гөләҗевны сәхнәләштергән, аны ишеткән бердәнбер режиссер Габдулла абый Юсупов иде. Бүтән аның режиссеры булмады. Аны аңнаган, күтәреп чыккан Аяз абый исән чакта. Шуның өчен ул драматург буларак фаҗига кичерде. Әсәр язарга уйлап йөрүе турында Хәтта ул аны дусты Кояш Тимбиковага да сөйләгән. Менә бүген сезнең тарафларга повестьны җибәрәм. Исеме сиңа таныш. Моннан җиде-сигез ел элек Азат хатын журналы рекламасына Аяз Гыйләҗев Җомга көн кич белән исемле повесть тапшыра дигән хәбәр басылып чыккан иде. Менә кайчан уйланылган әсәр иде ул. Аның бүгенгә генә өлгереп җитүенең сәбәпләре байтак, аларын сиңа язып тормыйм, бәлки аның нәкъ менә бүгенге көнгә калуы да шәптер әле. Әсәрләр хәзер озак уйланылалар, озак язылалар. Бу әсәремне яратып яздым, бик яраткан урыннарым бар, Кемгәдер ошамавы да мөмкин, ләкин хәзер Аяз Гыйләҗевне үзгәртергә маташмасыннар инде. Ул барыгызның да күз алдында бөтен барлыгы белән басып тора. Ошамаган җирләрен дә килештереп укыгыз, шулай кабул итегез. Аяз абый нык борчылды татар дөньясының үзгәрүенә. Чөнки безнең 70 нче елларда бакыйлыкка күчә башлады буын мәдрәсә бетергән. Алар белән безнең э, мәдәниятебез дә селкенә менә шулай башлады фундаменты. Һәм э, Аяз абый инде ачык күрде, киләчәк буын менә бу мирасны ала да алмый. Чөнки күп авторлар ябык дәрәҗәсендә цензура белән, әле халык гореф-гадәтләре белән исән иде. Ләкин гореф-гадәтләргә дә инде зыян китерә башладылар законнар чыгарып. Һәм шуның өчен Аяз абый шаң кага башлады, безнең мәдәниятебез юкка чыга дип. Әлбәттә, бу әсәрне башлаганда ул Паустовский артыннан ияреп киткән иде. Чөнки Паустовский, андары Федор э, Паустовскийның телеграммы мәктәп программасына кергән, корзина с еловыми шишками, менә бу әсәрләр, э, һәм андары Федор Абрамовның әсәре Алька, Распутинның последний срок. Менә бу әсәрләр э, бу Себер язучылары тарафыннан язылган. Ә Себер язучылары безнең әлбәттә урыс идентичностен ныгыту өчен э, Молодой гвардия журналы янында җыелган иде дәүләт белән. Чөнки совет халкы нигезендә урыс идентичносте ятырга тиеш иде. Моны Аяз абый танып, Әсәр язарга булды инде, татарларга үзенең фикерен җиткерү өчен чаң кагам дип инде омтылды. Башта ул ялгыз карчык турында яза башлады, ул Камәрия карчык. Камәрия исемле әби иде һәм э, әсәр башлана диде, почтальон Камәрия әбинең ишегенә э, кага хат алып килә. Завязкасы шундый иде. Һәм инде менә бу ялгыз карчыкның кортлыгы турында Мелодраматик сюжет башта туды. Ләкин тормыш язучының э, менә бу фикер йөртүгә дә үзенең э, коррективларын кертте, чөнки Аяз абый ачык күрә башлады, ничек процент конструирование бара совет халкының. Һәм шуның өчен Аяз абый протест рәвешеннән үзенең әсәре белән җавап бирергә булды һәм сюжетны әзрәк үзгәртте. Шуның өчен аның әсәрендә ике авыл Берсе аксыргак, икенчесе тегәрҗеп. Исемнәре дә символикага ия. Аксыргак бу инде совет авылының моделе. Үз гореф-гадәтләреннән бик ерак торалар. Алар социалистик строительствога бирелеп яшиләр. Тегәрҗеп авылы татарча яши, совет системасында. Һәм алар әле сүз әйтә алалар системага каршы. Исегезгә төшерәм, Җиһангир председатель үлгәч, кая күмәргә дип сорау куйгач, аксыргаклар, менә бит авыртасында ул һәйкәл куйды. Менә шул аллеяда күмәбез. Әлбәттә, бу традиция совет чорында бик киң таралган иде. Ләкин аксаргыкларга каршы тегәрҗипләр эндәштеләр. Юк, без Үз зиратыбызда Җиһангыйыбызны күмәбез, чөнки анда ата-бабалар зират. Һәм гробка салып Җиһангирне алып китәләр авылдан. Һәм, әлбәттә, Аяз абыйның әсәре үсте, җомга көн кич белән исеме белән басылып чыкты нокталар белән. Һәм э, инде Ныкыя апа бу турыда үтерләргә э, тимәгез дип мәкалә язды редакторлар, чөнки менә бу әсәрнең исеменә э, ну, менә тыныч карый алмадылар, чөнки синтаксис нормаларга туры килми. Җомга көн үтер бар, кич белән һәм күп нокталар. Аяз шушны гел саклап торды. Аяз әсәрләренә исем биргәндә бик нык җитди мәсьәлә итеп карый иде. Әсәр яза башлаганда исем табуның авырлыгын карчык белсәң ди торган ия. Ә монда ул башта ук тапкан һәм менә җомга көн өтер кич белән күп нокталар. Үзе аңлата иде. Җомга көн изге көн, мөселманнарның изге көне. Шунда никадәр гөнаһлы эшләр кылына, нәрсәләр эшләнелә. Кич ул инде шөбһәле караңгылыкка таба бару вакыты җиһанның. Менә Менә шунда никадәр ниләр гөнаһлы эшләр кылына. Бибинурны үзе тәрбияләп үстергән балалары эткә әверелеп талап үтерәләр. Ә ул Изге көндә изге эш кылыйм дип үзенең гашыйк булган Җиһангирны җирләргә барган җирендә бара бит ул анда. Җомга көн була бит ул. Ә шул җомга көндә никадәр имансызлыклар, никадәр әшәкелекләр була. Кешеләр шул вакытта да эчеп яшиләр, шундый шомлы кич, шомлы нәтиҗәгә юлыга Бибинур. Менә шуңа ул җомга көн кич шомланырга кирәк. Кич ул җомга көн белән кич арасына өтер куюны мин аны бик тирән итеп аңлаткан идем бугай, Өтәргә тимәгез дигән бер мәкаләдә язып чыккан идем. Хәзер күп вакытта Оҗымга көн кич белән дигәнне телгә алалар, әсәрне өтерен төшереп калдыралар. Ә күп нокталар инде аның нәтиҗәсен менә укыгач белерсез, җомга көнгә табынмаган кешеләр ахыр чиктә нинди нәтиҗәгә барып чыгалар дигәнне аңлата бу өч нокта. Аяз абиның әсәре ул трибун әсәр, чаң кага торган әсәр. Татарлар, сак булыгыз, үз тарихыгызга, үз гадәтләрегезгә зыян китермәгез дип. Чөнки безнең менә бу хронотоп җомга көн. Ул безнең ислам дине белән бәйле. Ә безнең бит инде әдәп нигезендә бүген ислам кагыйдәләре. Җомга көнне безнең исламны без кабул иттек. Ләкин ахыр заман көне дә җомга көнне булырга тиеш. Җомга көнне безнең догаларыбыз Алла Тәгаләгә ирешә. Ләкин ни өчен сорау туарга тиеш безнең күзәтеп утырган бөтен сюжетны э, укучы? Ни өчен яраткан героинясын? Биби Нурын кич белән үтерә безнең язучы. Ник җомга көнне үтерми ул аны? Чөнки бит ул изге саналыр иде. Ләкин үзенең яраткан героинясын, жан аткан героинясын кеш белән үтерә. Нәрсә өчен? Нинди гөнаһы бар Бибинурның? Менә бу сорауга укучылар жауап табарга тиешле әсәрдә. Ләкин безнең цензура жыклап тормады. Аяз абый Прибалтикага чыгып киткәч, ватаным Татарстан янында, редакция янында бер төркем язучылар җыелды. Татар әбисе мондый булмый, ничек инде? Картайганда мәхәббәт кичерсен. Юк, алай булмый. Бу безнең совет идеологиясендә туры килми. Ничек инде 45 э, яшендә булган председательгә карчык монда мәхәббәт кичерә. Һәм тавыш Куйный башлады. Чөнки бу әсәр халыкның күңеленә ятты, күңелләрне кузгатты. Укучым бу әсәрне кабул итәргә әзер. Укучылар да аны яратып кабул итте. Хәзер дә менә йорт күз йөртеп чыгам да, кара әле нинди, ул вакытта да игътибар итмәгәнмен. Бибинурны ул нинди бөек Татарның изге хатын-кызлары барлыгын күрсәтеп язган ул. Очрашуларда шушы әсәрне укыган кешеләр сораулар бирә торганнар иде. Бу Бибинурның прототибы бармы дип. Аяз шунда Бибинур мин ул ди торган ие. Тоткынлыкта булган язучыларга, кыерсытылган язучыларга, үзе кыерсытылган хәлдә ярдәм итәргә тотынадыр ул. Әлбәттә, көнләшү бар язучылар цехы. Аяз Гиләҗев җыри Мәскәүләрдә, Прибалтикаларда, монда кунакка гына кайтып килә Татарстанга. Һәм шарт итеп проза әсәрле тугач, бөтен татар дөньясы кайный башлый. Һәр әсәр дискуссиягә дучар була. Тамагын туйдыра драматургия дә. Чөнки проза әсәрен башта бастырга кирәк бит, цензура аркылы үтәргә кирәк. Шуның өчен Тукай премиясен дә бирмиләр. Өч аршын җире белән керде дә, э, бөтен идеологияне саклаган кешеләрнең кәефен бетерде Аяз Гиләҗев. Һәм бу әсәр белән дә Извращенец дип тамга тагырга тырыштылар. Күз алдыгызга китерегез. Шуның өчен Аяз абый әсәргә үзгәрешкәләр кертергә тиеш булды. Чөнки әсәр сезнең журналда җомга көн кич белән басылып чыкмас иде бу үзгәрешләрне кертмәсә. Иң төп сорау почти юкка чыкты тексттан. Ике җөмлә белән генә калды. Күз алдыгызга китерегез. Бибинур уйлана. Галикәй аны кәүгә чакыра. Ләкин ул Зөхрә бану алдында Зәхәр бану дип уйната Аяз Гиләҗев исемнәрен. Үзенең гаепле булганын таный һәм китәр алдыннан бу гаебен юкка чыгарга. Нинди гаеп? Ябышып чыкты. Бибинур, иренә, балаларны жәлләп, кеше өлешенә керде, чөнки бу өлеш ялгыз хатын-кызлар өчен ие. Ул әле алма кебек кыз, аның йөргән егете бар. Күпме ялгыз хатын авылда? Кияүгә чыкмаган кыз мондый гаиләгә адым безнең гореф-гадәтләр буенча ясарга тиеш түгел иде. Ләкин бөтен нәрсәне уйлап, Бибинур шундый нәтиҗәгә килде. Мондый зур гаиләгә бер хатын кыз да хәерче гаиләгә килмәс. Шуның өчен балаларны яратып, ул үзенең егетенә хыянәт ясады бит инде, баш тартты. Бик авыр кичерде яраткан кешесе. Ләкин ул аны яратмады ул чакта. Ул аны җөргән хәлдә генә итеп Кияүгә чыгарга кирәк, кабул итте, чөнки алар инде карт кызлар. Инде ата-аналары корбанда чалдылар кияүгә чыксыннар дип. Ләкин авылда чирле гаилә дип таралгач, бер кеше дә капкаларына сукмады. Бибинур кияүгә чыкты ябышып. Зәхрәбану бик зәхәрләнде. Кул күтәрде сеңлесенә. Исегездән? Чөнки ул аңнады. Мондый гаиләгә кияүләр килмәсләр. Чөнки монда хатын-кыз үз сүзен беренче әйтте. Ир кешеләрне артка чигендереп. Авыл кешесе бер кайчан да болай эшләми. Чөнки татар хатыны хуҗа булса да гаиләсендә бер кайчан иренә мин хуҗа дип әйтмәс. Үзенең муен булганын күрсәтми ирен хөрмәт итсә, яратса, кабул итсә, ул аңа канат бирә, ул аны үстерә. Безнең милли идеал шундый тугры хатын ирене. Шуның өчен Галикәйне киләсен белеп, нәрсә эшләргә булды безнең Бибинур карчык? Ул бәхет бүләк итәсе килде Зөһрә бануга. Һәм уйлый башлады, бүген нинди көн? Сишәмбеме, шершәмбе көне? Тукта әле. Сишәмбе көнне мондый эшләрне ясарга булмый бугай. Йолаларны онытып бетердем бит. Гомерем булса, йолаларны искә төшерер идем, диде. Бибинур. Менә бу сүзләрне тексттан цензура аркасында чырып калдырырга булды Аяз Гиләҗев. Чөнки давление бик зур булды. Ә нәрсә ул юа? Чөнки әлбәттә безнең Бибинур совет системасына кереп, эш, эш дип, балаларны тәрбияләгәндә ашатты, киендерде. Ләкин милли тәрбия бирмәде. Җан җылысы бирде. Ә милли тәрбия бирмәде. Шуның өчен алар бөтнесе кара байга әйләнделәр. Алар ата-ананың йортыннан, пуҗымыннан бөтен байлыкны тарттылар, тарттылар, тарттылар да чыгып киттеләр. Менә бу турыда Аяз Гиләҗев әйтә. Ата о, ата кеше таба, әни кеше тәрбияли. Шуның өчен безнең язучылар гасырларда йолдызлар дип хатын-кызга караганнар. Ә бит бу төп сорау. Бибинур йоланы онытты. А йола нәрсә әйтә? Гореф-гадәт нәрсә әйтә безнең? Менә бу карата, бу ситуацияга карата. Балалар ата-ана хакын онытканнар. Ата-ана бала хакын таный, а балалар инде җепне өзеп, чылбырны өзеп, ата-ананы оныттылар. Һәм, әлбәттә, инде бу Стругацкий әсәрен э, хәтерләтә. Доживем до понедельника дигән әсәр шартлатты ул совет дөньясын. Аяз Гиләҗев сизенеп килде бу фаҗиганы. Һәм тагы бер бер сәхнә чыгып китте. Һәм э, ул инде беренче вариантта да бар иде. Ул зират өлеше. Күз алдыгызга китерегез, э, групп белән безнең Җиһангирны алып киләләр э, тегәрҗип авылына. һәм шунда җаназа үзе уза. Һәм менә бу текст качты, текстта юк инде ул җомга көн кич белән соңгы вариантта өч вариант Аяз Гиләҗевта исә. Камәргә э, әби басып тора, кәҗәсен тотып һәм кесәсендә тапты шикәр. Кисәге һәм э, карап тора. Зиратта кыска-кыска гына сүзләр сөйләнде. Күрәсез, кыска гына сүзләр. Нинди телдә сөйләндә бар? Русча. Шуның өчен алар монда юк. Әби аңнамый рус телен. Кыска-кыска гына сөйләделәр түрәләр. Камери аларның күбесен танымый да иде. Әмма Җиһангирны аның истәлеген мәңгегә сакларга вәгъдә биреп калгач, бик акыллы, бик абруйлы кешеләрдәр дип кенә уйлады. Кешеләрдер дип. Күрәсезме? Интонация буенча әби таный. Болар Җиһангирны онытмаслар дип вәгъдә бирәләр. Шуның өчен әзрәк татар җаны бит йомшак. Хөрмәт уянды бу. Тартаркалар дип жүргән кешеләрне инде каркаркалар дип тә Аяз абый мыскыл итеп уйнап, менә урысча яши башлаган татарларны. Менә ул Таныган кешеләр сүзләрен тамамлап, танымаган кешеләр сүзләрен тамамлап, чак кына дымланган күз читләре чиста ак яулыклар белән сөртә-сөртә бер читкәрәк тартылгач, әнә читтән юка гына озын ак плащ кигән, түгәрәк, сай бүрегенә ыспай ак чалма ураган бер кеше килеп җитте. Һәм әби туктады, кем икән дип. Алар читтә качып торганнар инде, зират кырында. Моңарча кайда булды икән алар? Куаклар артында торганнар мөгаен. Алдарак булса, Камарияны күрми калмас иде. Югары авыллар бераз уңайсызланып куйдылар. Югары авыл андары Аксыргакка әйләнә. Әллә мулла да чакыртканнар инде болар? Диде кемдер пошынып. Биш авыл кешеләренең берсе тегәр җипкә әйләнә. Символ символ ясый Аяз Гөләл. Әллә мулласыз гына куярга уйлаган идегезме? дип сорады. Совет кешесенә ничектер килешми дип баягы тавыш. Мулла түгел ул. Әлгерге елларны укытучы иде. Коммунист кеше. Җиһангир чакырып алды. Да Бадредин абзый, сиңа бер олы эш йөкләнергә тора. Картлар китеп тора. Бөтен тәртибен белеп, җыласын китереп, мәет куяр олы кешебез калмады. Син яшь чагында мәдрәсә күргән кеше. Шуны эшкә алын һәм үз тирәңдә берәр урта яшьләрдәге кешене дә йорт дигән иде. Шуннан бирле Бадретдин абзый соңгы юлга озата башлады. Ул арада агач артыннан тагын 5-6 карт килеп чыкты. Чалма ураган Бадретдин матур көр тавыш белән кабатланмыйча гына Коръән укый башлады. Картлар кабер тирәсенә тезелешеп, аның якты рухына багышлап дога кылдылар. Камәрия карчык, сәдакә бирергә ниятләп, күлмәк кесәләрен кешегә сиздермичә генә кат-кат актаргаласа да, бер тиен акчасы юк иде. Дәфтәр битенә төрелгән чите кителгән шикәр шакмагы килеп чыккач, күрмиме дигән сыман карчык куркынып як-ягына яшерде кесәсенә. Менә мондый кызык бер эпизод төшеп калды. Ләкин ул әсәрне ни дәрәҗәдә үзгәрткәнен сез аңлыйсызмы? Менә ул фаҗигале җомга көн кич беләннең тарихы. Һәр
әсәрен Аяз чыгу белән журналда бастырды, икенче эше итеп шуның урысчага тәрҗемә итү артыннан йөри иде. 82 елда э, в пятницу вечером 50 мең тираж белән чыккан, бик тиз таралып та бетте ул. Җома көн кич беләнне Аяз Гиләҗев тәрҗемәче таба. Ул донлыклы язучы, урыс язучысы һәм литературный газета редакторы Сафонов. Ул бу әсәрне тәрҗемә итә дә, бу рус журналында басылырга әзерләнә. Һәм безнең язучылар жалоба язалар. Извращенец турында әсер русча яңгыраса, мәскәүләр алдында татар әдәбияты хурга кала дип. Аяз Гиләҗев Сафоновка

Әсәр русча чыга, яңгырый рус дөньясында һәм бик күп матур тәнкыйтьләр ала. Әлбәттә, рәхмәт Казан утларына. Бозып әзрәк кыймматлатсалар да бу әсәрне, ләкин чыгардылар. Татар телендә чыкканына Тукай бүләге алды, урыс телендә чыккан макталды. 89 нчы елда башкорт теленә тәрҗемә иткәннәр, 2013 нчы елда Фәтих Котлу тарафыннан төрек телендә тәрҗемә ителеп чыкты. Аяз абый, бүгенге ахыр заманны 70 нче елларда тоеп, безгә кисәтте. Сак булыгыз, балалар. Сак булыгыз дип. Карабайларга әйләнмәгез. Ә без бүген карабайлар заманын күрәбез. Чәчәк ата бу заман.